Dibêjin du heb heval hebûn. Navê yekî Bextreş, navê yê din jî Bextewar bû. Hinek darê xoxa di nav hewşa camêrekî de nêzîkî wan hebûn. Van her du hevala bi hev re biryar dan ku herin dizya wan xoxa. Rojekî xwediyê xanî derket çû nêvandariyekî. Ev her du heval jî hatin ketin hewşê û li binê darê sekinîn. Ji hev re gotin yek bila derkeve serê darê, yek ji me jî di binê darê de bimîne û xwe xwe bide hev. Bextewar got ez ê derkevim serê darê, tu li binê darê be û xwe xwe bide hev. Bextreş got baş e. Dema bextewar çû serê darê pêşî zikê xwe têr kir û pişt re du sê heb xox avêtin xwarê. Hevalê wî Bextreş xwe keys kir ku dest bi danheva xoxa bike, çawa xwe nizm kir Ji paş ve yekî darek li serê wî da. Li pişta xwe nêhêrt ku wa xwediyê xaniyê. Çend darê din li serê wî dan û bextreş da ber qêra û ji wir re viya. Ê tê gotin heft bavê mêraniyê hene yek jî rev e. Bextewar li serê darê xwe bêdeng kiribû û têr xwe xaribûn. Haja xwe yê xanî jê tune bû. Pişt re hêdî hêdî xwe berda xwarê û hat ba hevalê xwe. Bextreş ji serê xwe birîndar bûbû û tiştê hatibû serê wî tev ji hevalê xwe yî Bextewar re got. Bextewar got ez pir li ber te ketim. Xwezla ew dar li serê min biketan. Heyra vê carê wisa çêbû bi vî awayî tu xilas bûyî ev jî baş e. Xwedê te ji derbê dijwartir biparêze. Bi ser vê bûyerê de mehek derbas bû, birînê serê Bextreş rehet bûn û hat ba hevalê xwe. Jê re got, Were em ê car din herin dizya Xoxa. Bextewar got, Baş e. Em ê çavnêrîna xwe yê xanî bikin, gava ji malê derket em ê herin. Rojekî dîsa xwediyê xanî ji mala xwe derket û çû bi alê sûka bajêr ve. Her du heval bi dilçûnekî lavakarî ketin hewşê û hatin ber dara xoxa sekinîn. Bextewar ji Bextreş re got, Tu here serê darê, ez ê li vir bisekinim. Bextreş got, Na, na, tu here jorê, hişê mij serê min diçe, ez gêj dibim nikarim, ez ê li jêrê bimînim. Bextewar derket serê darê Bextreşî di dilê xwe de digot vê carê ez ê çavê xwe li dora xwe bigerînim hema xwediyê xanîş dûr ve bibînim ez ê bi çargavî biravim. Çend xulek derbas bûn bextewar mîna berê têr xwe xwarin. Hê yek heb neavêtibû xwarê, dît wa xwediyê xanî hevalê wî girtiye û dide ber dara. Li binê darê bû qareqara bextreş û bi revekî dilşewat xwe ji nav lipê wî bê bavî xilas kir û reviya. Bextewar jî mîna berê bê lêdan ji destê xwediyê xanî xilas bû û xwe ji serê darê berda xwarê û hat ba hevalê xwe. Got heval ev çi tofan bû dîsa bi serê te de hat. Ez pir li ber te ketim. Xwezla di dewsa min de tu biçûyayî jorê û ew dar li min biketan. Bextewar jî got dev jê ber de. Bi xweziya dest nakije baxê keziya. Tiştê bû çû, êdî li pey nekeve. Piştî heftiyekî din ev her du heval car din hatin ba hev û di nav hev de biryar dan ku dîsa herin dizya wan xoxa. Lê vê carê gotin divê em haja xweş xwe bînin, pêşgiriya xwe bikin, da ku em karibin libek xox bi darê ve nehêlin teva bidizin. Wekî her car hatin li binê darê sekinîn, Bextewar got ti here jorê, Bextireş got ti here. Li ber hev dan, pişt ra dîsa ew ê Bextewar çû serê darê. Bextireş li jêrê sekinî lê ji tirsa çavê xwe çar vekiribûn û li der û dora xwe dinêrt. Çawa berê xwe da alê çepê. Dîsa jê re çep hat û xwediyê xanî xwe di pişta darê de veşartibû hema ji nişka ve ji wir derket û darek li serî wî birîndar da. Rengê dinyayê li ber çavê Bextireşt reş û şîn bû û mîna tajiya ji wir baz da û nîvkuştî xwe ji destê wî xilas kir. Pişt ra hevalê wî bextewar, sax û silamet bi zikekî têr hat balê. Got heval bi rastî ev cara sisiyaye ez xoxa dixwim û ti jî dara dixwî. Ez pir li ber te ketim. Min dixwest em bi hev ra kêfekî bikin lê her tim kêfa me dinî vî de dimîne. Baxtraş got heyra divê ez heyfa van dara li bawî nehêlim. Were vê carê jî em ê herin lê bi şertê ku ez ê derkevim serê darê. Bextewar got baş e ser çava em herin û tu derkeve serê darê. Roja din piştî li mêja esrê her du hatin binê darê. Bextewar got heval kerem ke tu kes xuya nake ema hêdî hêdî bi darê ve hilkişe û heta tu dikarî xoxa bixwe û bide hev û ji bo tu heyfa xwe hilînî dikarî guliyê darê tiva bişkênî. Mal malê Xwedê ye û îro jî di destê te de ye. Xwediyê Xanî beriya wê rojê nîvê şevê ji xew veciniqî bû û ji ber ku sê cara li wî bextreşê binê darê xistibû dilê wî pir li serê şewitîbû. Ji xwe re gotibû ez zanim ne ew tenê tê diziyê. Ew ê diçe serê darê sê cara bê lêdan ji destê min difelite û ez daîm li vîr re binê binê darê didim. Ev ne heqiya Xwedê ye. Ew vê carê werin ez ê li wî yê serê darê bidim. Piştî ji xwe re ev melheze kiribûn, hatibû serê darê û li pişta guliyê di hev de asê xwe veşartibû û li hêviya wan sekinîbû. Beqtiraş çawa hilkişiya serê darê xwediyê Xanî hema ji kezewa şewitî ve darê xwe hilda û li nîvê serê wî da. Qêrînek ji Beqtiraş çû, dengê wî bi esmana ve bilind bû û ser dev ket erdê. Hema rabû ser xwe û car din hewl da xwe ji wir re viya. Hevalê wî bextewar dîsa bê lêdan ji wir reviyabû û gihiştbû mala xwe. Dema bextreş ji dûr ve nêzîkî hevalê xwe bû, ji qehra keniya, got wey sed qeda li vî karî û li vî şansî bikeve. Hevalî got çi bû dîsa ev çaha serê te hey mal mîrat? Bertiraş go, Dev jê berde heval, bi Xwedê ji esmana gul û reyhan bibarin, di nav de yek dar hebe, ew dar wê bê li nîvê serê min bikeve. Lewra bextê min reş e.